Ka taea te karo i te 90 paihēneti o ngā mate pukupuku taiawa mehemea ka kaha whāinga whakamātautau. Mehemea kei waenga i te 20 tau te pakeke ki te 70, ka ora koe i te whakamātautau taiawa. Nei ka kite moata i ngā ira rerekē, ka ngāwari te whakatika, engari ki te kore, ka mate te wāhine i te mate pukupuku taiawa. Ka pā hoki tērā toimahatanga ki te whānau whānui.
Tēnei te haere mai ki te tautoko i tēnei rā, tēneki kaupapa i whakaatu hei huihuinga tangata. Engari i roto i tēnei wāhanga mō te hui, ko te kaupapa o te tiaki wā tātou wahine. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa, ko te haere wā tātou wahine kia kite anō ngā kaimahi. The screening pathway we're promoting is free, ladies, a lot of women say out there that I go to my doctor and I don't get charged, but some of you still have to pay. and the most important message to our women out there from 20 to 69, nau mai, haere mai. Kia ora. Ka tika me mōhio koe me ngā tāngata e aroha ana koe i ngā kino o te mate pukupuku taiawa. Kia taea ai e koe te noho ora i te haerenga atu mō ngā whakamātautau taiawa ia toru tau.

I don't know if it's a culture thing but mothers, grandmothers put themselves last, they'll look after everyone else but themselves and what use are we to our whanau if if we can't look after ourselves. Whakapauhia kētia ō tātou kaha ki te āwhina i wā tātou wahine, tātou ngā tāne, tātou ngā tāne pēnei i a au, He koreheke nā nō aku mokopuna, he matua nō taku kōtiro, ā, e hoa rangatira ki taku hoa wahine, nō reira ko te tino hiahia kia haere e ngā wāhine koutou kia kite anō i wēnei momo tāngata e whakawāngia ana i a tātou. I ngā wahine, kia tikana anō te haere ki te titiro, kia tikana anō te whakaata mai ki te iwi nei, me pēnei, me pērā. Nō reira, kia kaha tānema, kia kaha ki te ākena i wā koutou wahine ki te haere, kia kaha hoki wahinema, mā koutou anō ngā mahi kia āta tiaki i wā tātou. Ngā wahine kia kaua e raru, kia puta mai ki te ao mārama. Mauri ora. Me mahi mōu anō, mō tō whānau anō hoki. Ko ēnei te pai nā Māori. He kaha rātou te tautoko Tere me te mate, he aha nā nā mate? He reira tonu te whānau e awhi ana i a ia, āe, i a tātou te tini Māori. Hona noho kaha mātou, te Māori, te awhi i a mātou tonu. Ngā wāhine pā tēnei mate, me koro ki tō tāne. Ā, māna manaaki i a koe, kia mōhio ai, he aha te mate. Mēnā kāre mātou mōhio, kāre mātou ka te awhi i a koutou, kāre au mātou, kāre mātou mōhio tēnei, tēnei momo mate, he mate hou tēnei i a mātou, te tangata, engari ia, te tāne, engari ia, nā wāhine mōhio rātou, ā, i a au nei, kaua whakamā te kōrero, tō tāne, to tākut, hae te pātai, hea wēnei mea, he mārama e te tāne, he, kia kaha tana awhi, tana, tana whānau, tana, tana wahine. He mate pukupuku tō te pāpā o Lillian, he kaha tana tautoko i a Lillian e mauiui ana.

depend on. Ki waenga i te 60 me te 70 ngā wāhine mate mai ai i te mate pukupuku taiawa. Mehemea ki waenga koe i te 20 tau te pakeke ki te 70, kua ai hoki koe, ma te whakamātautau ia 3 tau koe ora ai pērā i a Lillian, ināianei ko ia te tauira o tōna whānau.
Set their table, isn't it? Tamai.

I feel as if I've had a second chance at life and I've taken it by the horns and run with it. Kia ora wahine mā, kei te mihi ki a koutou e whakahaere nei ēnei tūmomo mahi. Tātou katoa, kia maumahara, kai te pai hoki kia haere koe ki tō tākuta kia whakamātanga nei i tō whare tangata, kia kaua koe e pā nei ki tēnei tūmomo mate. Kia maumahara tātou. ki tērā kupu kōrero, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. Though at home with the whānau, you know, when they say what do you do and you say you're a health promoter, they say oh in and you say breast and cervical screening, total conversation stopper, eh, they just want to.